Echt Mënschlech haut mam Matthieu Osch. Moien Matthieu. Moien. Ech stellen der e puer kuerz Froen. Wann s de de Choix hues tëschent schwaarz Pist oder rout Pist, wat fiers de léiwer? Schwaarz Pist, definitiv, jo. Schwaarz Pist.
Firwat? Oh, also eng rout Pist kann och flott sinn, mee eng schwaarz Pist huet natierlech eng Difficultéit méi an dat gefält mir. Tiefschnee oder léiwer propper Piste? Dat ass schwiereg. Also ech fueren extrem gären Déifschnéi, mee ech mengen ech géing awer fir d'propper Piste goen, jo. A wann s de elo de Choix hues tëschent, wat fiers de léiwer, de Super-G Oder léiwer Abfahrt? Nee, also ech fuere Slalom, also dat ass dat ass meng meng Disziplin. Super-G an Abfahrt ass net sou net sou menges, leider. Nee, wierklech net? Nee, nee, dat Okay.
ass ech fuere méi déi technesch Disziplinnen, jo. Okay, jo, Ja, da war ech ëmmer, wéi wéi een esou schéi seet, eng kleng Rampensau. Abfahrt oder Super-G, dat dat war ëmmer esou e bësselche menges. Mee Laanglaf, hätt dat dann dir eppes gesot? Nee, nee, also ech fueren zwar ab und zu gäre Laanglaaf zur Ofwiesslung, mä do feelt mer einfach d'Ausdauer dofir an dat ass eppes ganz anescht ass un dofir hätt ech elo scho d'Spuer vum Ski ageschloen an dat passt gutt. Ech menge ganz Lëtzebuerg ass e bësselche begeeschtert vun der, well ech mengen ech kennen net ganz vill Lëtzebuerger, déi sech elo natierlech net fir den Ski interesséieren, deen natierlech net, mee déi meescht, déi souze wierklech virum Fernseh an hunn dann gebibbert fir jo dass de no vir kënns. Kanns du dech nach erënneren wéis de als klenge Bouf vun 10 Joer wars? Jo, deelweis, jo, deelweis. Also ech weess dat mer, dat ech scho ganz fréi un un op de Ski stoung a mat mengen Elteren an an d'Skivakanz gaang sinn. Esou huet et am Fong e bëssen ugefaang an deemools huet mer dat scho ganz gutt gefall. Bass de opgewuess mat engem Brudder oder mat enger Schwëster? Jo, mat engem Brudder, mat engem eelere Brudder, deen och Ski gefuer ass, och op Competitioune gefuer ass an dann huet sech dat an der Famill e bësse sou weider erginn. A wéi waars de an der Schoul?
Jo, duerchschnëttlech géing ech soen. Also ech hunn alles gepackt, ech hu kee Joer zweemol maache mussen, mä et war awer alles ëmmer knapp, mä et ass ëmmer duergaangen. Awer dann och genuch a séier rëm op d'Pist, he? Jo, jo, also dat, ech soe mol, virun allem als klenge Bouf war de Fokus dann schonn ëmmer leider, leider op de, méi op de Sport wéi op d'Schoul, mä et ass awer, et ass awer iergendwéi ëmmer gaangen. A wat ass dir extrem wichteg an dengem Privatliewen?
A mengem Privatliewen, datt ech meng sozial Kontakter oprecht halen, och wann et, ech soe lo mol, als Profisportler net esou einfach ass, well een awer vill ënnerwee ass an et ass een net oft doheem, et kann een net lo ganz Zäite seng Kollege kucken. Mee da ass mer awer wichteg, datt ech meng bescht Kollegen awer halen an déi an déi Kontakter ophalen an an och souwéi d'Famill ëmmer do ze sinn, wann et wann wann eppes do ass fir Wann s de gebraucht gëss. Voilà, exactement, jo, genau. A wat giffs de engem ganz jonke Mënsch, dee ganz fréi am Liewe steet, frësch am Liewe steet, wat giffs de him wënschen oder mat op de Wee ginn? Ma ech ging soen, ni ophalen ze dreemen an ni ophalen ze gleewen. Also ech mengen, dass net ëmmer, d'Liewen ass net ëmmer einfach an et wäert een och Réckschléi hunn an dorauser soll ee léieren a weiderman, also net opginn. Wéi gees du mat der Réckschléi eens?
Jo, also ech mengen do hunn ech och déi lescht Joere vill geléiert mat deem sech, also wou ech méi al gi sinn, dat ech draus geléiert hunn, Erfarunge gesammelt an da probéieren et déi nächst Kéier besser ze maachen. Mee dat sinn awer alles Saachen déi ech net regrettéieren, wou ech soen, hätt ech se net gemat, dann hätt ech net draus geléiert an ech probéieren dann déi Saache sou unzegoen. Bis elo misst dat jo och wonnerbar a Lëtzebuerg schwängen.
Wéi gesot, déi sinn der dankbar, datt s de Lëtzebuerg no bausse vertrëtts. Jo, ech probéieren ëmmer mäi Bescht ze ginn an de Fändel ëmmer héich ze halen. Tip top.
Léif Leit, dat war et schonn erëm mam Mathieu Osch a bis den nächsten.